Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal an lo gëtt ëm weider mat Heavy Rain, no dem Intro geet et lass. Sou, lo geet et och lass hei, fortsetzen. Sin mol gespannt wéi et haut hei weider geet. Denkt nach bëssen no. Ah si mer am Büro hei, flott. Polizeibüro, ok. Sou en tippt scho fläisseg am Computer. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Ech waarden hei mol bëssen. Muss wahrscheinlech op den Detective waarden hei. Huelen net säi Brëll eraus, wat mécht en da lo? A kuckt sech mol d'Ëmgebung hei un. Huelen en Handschuh. Hey cool, wat ass dat drun dann? Ah esou eng Art Spill, ok. Ha, Baseball, cool. Ah ok, wann ech rof drécken den Controller dann schéissen ech wieder an d'Mauer. Ganz interessant, eng schéin flott Idee. Hei kuckt schon do an. Dat misst een och hunn, a wäert wahrscheinlech déi nächst Generatioun sou vu Spiller, déi ka selwer man, fir ënnerwee. Bon, maache mer eis mol gemütlech hei. De Büro gëtt ëmmer sou nervös, da muss ee waarden a waarden, bis mol ee kënnt. Ah, okay. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Okay. Oh, Captain, Agent Norman Jayden vom FBI ist hier.

Sir. Willkommen im Club, Jayden. Jo kloer, mir brauchen e Büro, ne? Ouni Büro keng Aarbecht. An ouni Aarbecht ka mer eise Serienmörder net fannen, den Origami Killer. Gi mer mol heihinner bei d'Sekretärin, déi wäert bestëmmt Bescheed wëssen.

Zimlech kleng de Büro, nee? Fannt der net och? Ok, Zäit ze arbeiten. Da gi mer mol un d'Aarbecht hei. Genau. Alles no ruf. Ke eng Botz feiner kommen. X drücken. Ja, muss ich mal Platz man am Büro. Es gibt ja nicht eins. Sou, komme mer mol sech mol heinersetzen anstänneg. Sou, wat soll ech dann elo man? Kann de Ball eraus huelen. Schrëtt 1, Schengt sou en. Das Büro wechseln. En Allround Brëll ze sinn. Zack, huele mer d'Bull erëm eraus. Ah, probieren wir das mal. Wow. Schöne Busch hier. Wow, das ist eine schöne Umwelt für zu schaffen. Cool. Das gesehen natürlich gerne, wenn ich schafft. Next. Guck mal, was haben wir danach? Nee, das wollte ich nicht machen. D'Akteneinsicht, voilà, op Origami Victims, d'Opfer. Dir wollt emol net direkt, ech wollt awer elo schonn direkt eppes hunn. Ech muss mech emol vertraut man hei mat deem.

Also wann een vun iech Zuschauer wees wat en Crypto ass, da kitt en mech et wëssen loossen an eben an de Kommentarer schreiwen, well ech hu keng Ahnung. Ohh aus der Vogelperspektiv hei, ass jo mol cool.

Ech wëll net wëssen, wat an him do virgeet. Dat muss bestëmmt e Schock sinn, dat do. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist?

Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Lo kritt den Armen och nach Virwërf gemaach, dat ass net esou schéin. Schon eng krass Situatioun dat do. Dat ass natierlech eng hefteg Situatioun, wann ee weess, datt den Origami-Killer fräi erëmleeft dobaussen. Bon, sou, a mat dësen Andréck loossen ech iech elo a soen iech Merci fir d'Nokucken a bis deemnächst, äre Spillkater.